Agam ýetmiş iki ýaşda malades aý agam telpek goýdumaý. Mähriban dostlar şu wagt Krasnowoda geldim da ine deňize geldim welin aý bir deňizi göreýin diýdim ana şol gidip barýan ýaşuly ýetmiş iki ýaşynda ekeni geň gördüm ir bilen suwa düşüp ýör şuň içine düşüp ýör. Hezil edip düşüp çykdy. Howa-da gaty sowuk, şony görüp özüm geň galdym. Üýtgeşik adamlar bar, özem ýetmiş iki ýaşynda deňize girýär, suwa düşýär, soňam çykýar. Başga-da şuny ýalak adam gördüňizmi? Men-ä ömrümde birinji sapar görýän sowukda şeýdip suwa düşýäni. Tüweleme. Agam, ýetmiş iki ýaşda. Malades-aý agam, telpek goýdum-aý. Göräň mine gaty uly nemede o ýaşlara görelde de o.
Guýury bolan. Ha. Başyny patçaş gedi. Ey men agam etsem bir iki gezek alaryn. Men men şunu geýerin.
Sowuk. Ey şey da. Guýury bolan. Agam öň zaly zada gatladyňmy? Ýok ýöne. On, on bäş gezek patýaşka. On, on bäş gezek.
Göze elin goýar oňa.
Elin goýar.
Malades.
Elin goýar.
Tüweleme. Folmsy. Tüweleme. Günde suwa gelýäňmi am şeýdip? Ýa çerezdenmi? Paştik.
Paşta ha? Günde gelip, soňam bäri trenirowka edýär. Indi bir zat da ýaman zat. Ertir bilen turmam. Ha, turma kyn. Ba.
Ýatma bolsa, saat 10-ka çenli de ýatyp bilýär. Şu ýaşa çenli agam o nädip ýetmeli şun ýalak sagdyn bolmak üçin näme etmeli agam?
Şun ýalak zanimasiýa edibermeli. Diňe zanimasiýa etmeli.
Şu da gowda atmeli, seret. Datawa gowy gaçýa. Eý biziň aýak oňa agam ýetermikäno. Şeýle. Soňam aýak goýberme. Näme peýdaly? Ýaşyl onda bilenmi? Turma gulma galma gyz. Ha. Ýa-da ertirgin ýatyňamy? Kelläňde pikir barda. Häzir galsaň.
Aw.
Şura kelläňde pikir bar ýöne interesno reska galýar. Ýo, malades, özüm 70 ýaşda deňize girip gyşyň içinde aýagyňam şeýdip durjak bolsaň. Bizede nesip etsin agam şun ýalak saglyk. Diniň saglygy diýdim.
Seret. Şeýle. Otur götür.

Şony gowşurma gerek krasnowoddan biri utupdyr ayfon. Şeýlemi? Hawa gymmat 100 millionlyk telefon da. Bilýän bilýän ayfon gowy. Men oglum firmada işleýär şondan. Aa.
Näç?
Näçe manat şoň bahasy? Eý bir 20 müň manatda da täze puldan. Aga mine maşynda bar eken şu suwdandyr. Şu suwdan çykýandyr. Ine özüň içip dadyp gör. Şunda reklam ýer diýýäňmi?
Hawa. Şunda reklam ýer.

O näli öldi?
Näme üçin göni öldi diýäňe? Owadanlap aýdyp bolýandyr, mysal üçin pişigiň krişa çykyp oýnap ýör diýip bolýar. Ertir jaň edemde pişigiň şo krişadan gaçdy diýip bolýar. Bir gün jaň edemde weterinara äkitdik görkezmäne diýip bolýar. Ana ondan soň jaň edemde pişigiň öldi diýip şeýdip ýuwaşjykdan aýtmaly. Näli adam aý sen? Göni öldi diýip goýberýäň. Heý bolýa o hiç. Enem gowmy enem. Eneň kryşa çykyp oýnap ýör. Alo.
Miwa uly zal diýdiň dämi toý mekany. Hawa hawa. Boldy boldy. Baryber bararsyň. Okey bolýa salam. Karoçi toýdan wideo goýaňok diýýärler. Ýörite şu gün toýa geldim. Toý mekanyň uly zaly toýuň geçýän ýerem.

Muhammet biz gitdik. Hä nirä?
Weterinara Boňa gerek zatlary almaga. Weterinardan näme aljak bolýaň sen? Ýok men bir zada düşünemok. Hemme zady bar pişige. Weterinar naptekden näme gerek bolup bilerkä? Nämäň gutardy, nämäň ýok? Belki seň dermanyň ýokdur? Ýok, biz bar-a.
Eh, dermanlara seret-ow, meň kiçi wagtym bar-a. Ýüregim agyrsa-da, bagrym agyrsa-da, kelläm agyrsa-da, dişim agyrsa-da aspirin bilen ol ýekeje derman bilen ol-ol-ow biz-ow. Muňa seret, omega diýýär. Muny adamlaryň içinde diňe baýlar içýär-ow. Seň pişigiňde bar şular ýalaklar. Bilýäň-ä, pişik ýaramasa men gorkýan şoň üçin alyp goýýan-a. Muňa dagy seret.
Bu näme? Sygyryň boýnuna dakylýan zat näme zatdy? Şulaň nämediklerini dolumy özüň bir bilýäňmi sen? Elini ýuwulýan zat. Pişigiň elini ýuwulýan zadymyz bar. Pişigiň şampuny bar. Pişigiň şampuny bar. Ýa ondan pişigiň şampuny bar diýip aýtdymmy? Indi meniň şampunym. Aý Muhammet pişik biziň çagamyz ýala waý. Hä sen belki kormlaň gutarandyr. Gel bärik, bärik gel. Men şul öýde kemsini ugradym Keýk, düşünýäňmi? Sebäbi biziň öýümizde pişik üçin bir ýyllyk zapas korm bar. Käwagt bar-a, Keýk, men şu pişigiň öýünde meň kwartirant ýaşaýan ýaly duýýan-ow. Oňa seretsizlaa meň iýýän ložkam bilen tarelkam. Hemme zady iýsem şu ložkada iýýän, makaron iýsemem şu ložka, çorba iýsemem şu ložka. Ýöne biziň söýgüli pişigimiziň öýünde. Bu bolsa bu tarelka biziň pişigimizi aýdyň suratlandyrýar. Pijon. Görýäňmi? Biz pijonyň öýünde kwartirant ýaşaýar. Adamlar. Bolýaly Muhammet pişik bilen deň bolmasana. Ekeýik men indi wara halys ýadadym-ow dogrymy aýdaýyn. Saýla, ýara şu pişigiň ýa-da men.